bäş, alty şeklinde bir orderinde gel diýse maňa, onda etjeklerim gatan zat, origin, an, şu sirkütleri, triggerleri şeýdip connect ederin. We bäş, alty, altynyň nolik bala şeýdip, birinji sapda skeri iki balalyk.

Ýöne bäşe bäde-de gelip biler, iki gezek gelip bilýär. Bäşe gelip biljek bolsa, bir sany switch goýaryn men. Switch näme diýýän? Şu bäşe gelemde, üç taýsyna git. Bu bäşe gelemde-de bu tarapa git. Ýagny switch goýjak. Ýa-da şeýle bir zat goýaýyn. Göni şu suwy içebilsin. Suwy içebilende görşümiz ýaly ilkinji gelende bäşe gitsin. Ýok, ýalňyş etdim. Bäşe gelsin, soňra suwy çykaýyn. Indi şu taýda suwy çykaýyn. Munda bira gitsin. Indiki gelende-de alta gitsin. Ştadyk alty. Okey, gowy. Ýöne bärde etme zadym bar. Meselem, indi bira gidende näme etmeli? Görşüm ýaly, indikide ikä gitmeli. Ýöne soň ýene bir ýörende dörde gitmeli.

Ikiden soňra bir görmeli eken men. Onda ikiden başga barmy? Ikiden başga bar. Etem üç taýpda bir ýedi goýaýyn. Häzir hiç zat bolmasyn. Iki bar. Ikiden soňra görmeli zadym ýa origin diýmek bolýar, ýa nol, ýa-da bir görmeli. Onda men şu takine switch goýýan. Bi biri berýär, birinji zat x-i. Ikinjiden, görşümäli, ol işini öňünden etdi. Ok. Indi, meselem, bir, iki geldim, switch-e gitdim, bire gitdim. Bärik geldim, switch dörde uzatdy meni. Dörtden soňra switch-e baglanyndym. Bu meni üçe uzatýar. Indiki dördüň bady üçe gitmeli. Indiki sen bäşe gitmeli. Üçe geldim. Switchde indikisi üç ýene de. Ondan soň dört. Ýani switch ýasadım. Bärde Indikisi üçeltme diýdim. Ýesem dördeltme diýdim. Dörde geldim, bäşe gitdim. Bäşden soňra muň bilşim ýaly bu bäş ýokarda bar eken. Onda şu bäş şu taýdaky bäşe baglanyýar. Ondan soňra-da bäş şiň geldim. Alty aýtdy. Alty gaýtalanarag üç ýerde. Onda ştaýda göni altyň ikinjisi gaýtalanmaýan bolsa, etjek zadym göni ikä baglamak. We sirkuit dizaýn diýindi.

Bire gitdim. Orderiňem dogry şu wagt. Ýa orderiňem ýazaly. Bäşe gitdim, bire gitdim, ikä gitdim, bire gitdim. Soňrasynda ýeýgöni üçin bir X ýükledi. Dörde gitdim. Dörtden soňra X-e gitdim. Bärdäki ýükledi. Ýeýgöni. Soňrasynda üçe gitdim. Üçe gidemden soňra

Bäşden soňra bärik geldim. Ikisede men alty aý gitdim. Altydan soňra iki aý gitdim. Ikiden soň bir ikisi döndi we iň soňunda Sirkute gitdim. Ordering mäş etdi. Hemmesi iks boldy Dinamda we bütin orderingde. Ýagny goşan sirkut sanymam elliň kiçi. Her bir element üçin bir sany goşýan. We şeýdip ikinji zapraskamy alýas. Muň dörtli halyna geçjek bolsak, ýene-de şunuň ýaly zat etmeli bolarys. Ýagny ýa bir gezek gaýtalanyp bile, iki gezek gaýtalanyp bile, üç gezek gaýtalanda näme etmeli? Dört gezek gaýtalanda. Aslynda etmeli zat şu. Ýa şo bir elementden x diýeli. X gaýtalandy. Birem şu zady Ýa näme etdik ştaýda, indi ştaýty ýe diýeli, bärde bize gaýtalanýar. Şundaly halda gelsek, onda bir sany X triggerymyzdan bir sany sirkuit etjäs. Muna ýe baglaýas, munam Z baglaýas. Ýani näme diýmek bolar? X-e gelende birinji gezek ýe it, şuny gör, tik. Soňasynda aýlama aýlap ýene X-e gelende indikide Z gör, tik. Diýen muny üç sany bar. X, Y, Z, T diýip. Indikde muny etmek üçin näme etmelidir? Bir sany sekret goşmak bolar. Ýa näi sekret goşmak bolar? Şunu aýyralym. Mesela şu wagtykça 4 sany X, Y, Z, T, R bolsun.

Şu orderiňde X gören mahaly şu söýküp öteýä, bu söýküdin birinji X-ine gitýä, ýä gitýä, aýlandyk, ine X-e geldik diýeýin, onda bu tarap öýder, bu tarap öýdende T görkezer, aýlandyk, bärekgelli, Z görkeze, aýlandyk, ýani dördem okey. Indi üç görende nätdi, aslynda biz üçin kritik sorag şu, üç dagy däkizäý bolmasady, onda üç dagy däki

Ok indi ere ýok diýeli. Ere ýok bolsa şu sirkuitiň e switchiň zady nirä baranyny sorag şu. Ýagny näme diýjek bolýan. X gördüm, Y-ni gördüm. Ikinji X gelemde Z-ni gördüm. Üçünji gezek gelemde T-ni gördüm. Dördünji gezek gelemde men nämeni görmeli?

Biz bir şekilde gelesimiz gelýär. Onuň üçin şeýle bir zat bileris. Hmm. Diýeli, T-den çykjak H bir zada baglanýar. Ýagny T-den çykjak H bir zatlara baglanýar. Belli dänäme baglanýar. Ýöne men şu täzeden çykýan Edge-i eger-de alyp, ýene X-e balasam, onda X-i görmüş bolarin, y X-i görmeli däldiris. Dogry. Ýöne şu täzeki zady baglap bilerin. We täzeden çykjak zadam muňa baglasam. Meselem, kreatiwnyý ideýa. Şu täze guran zadyma bagladym. Ikisi görüp üýt alsaň tägini görenden soň ýene üç taýyk geler we üç taýdan şu hemme steýkleri dar edip ondan soň täýyk gitjek ýerine gider. Ok. Bäş sany üçin bir dizaýn edeli we bärdeki patterni görer ýaly. Ee, X-ge, meselem, ID bereli indi. Iki harp bermek kynlaşdy. Meselem, yani bir, iki, üç beripdik. Indi beş sani içecek bolsak, ne ederis? Şu tane gün çözüp bileris aslında. Ee, Geldik. Soňasynda ýene bir selfi çeklesem. Bu şekilde. Biri gördüm. Soňasynda aslynda görşüňiz ýaly bir banner tree çizýän. Okey. Iki bärde görýän, üçi bärde görýän.

Etjek zadym şu bolup biler. Bir, iki, üç, dört. Üç tadaki noda gelen yadayında. Hayta order indi geliyor. Kızıl gün yadayın. Bir, iki, üç, dört, beş,

Ýoka ýöretjek bolan, haçan tamamlaýançam teklip göremde çykjak bolan her gezek. Ýani näme diýjek bolýan. Bäşiň tamamlandan soňra alan ýokaýyk birleşdiren. Soňrasynda Bärik geler, altyýa geler. Altydan çykyp, nirä geler diýsek, altydan çykyp, aslynda şda sirkuit goýan ýaly bir zat bolýar. Nähili bir zat bolýar? Şu bäşiň çykjak ýeri indi aslynda bäşiň çykjak ýerine sirkuit goýan ýaly-da.

Diňe sekiziňki galaş we şu taýda hemmesini sirkütiň başyna galaň. Ýagny men näme diýjekdim, bäri sekiz diýip nodum diýýär aslynda. Dal etdim. Alty diýip nodum diýýär, sekiz diýip nodum diýýär. Onda etjeklerim şuňa dönýär. Bäşiň gitmeli ýeri aslynda gök bir ýerdi, gök bir notdy. Ýöne indi bäşi aldym. Ýokardäki rutuma bagladym. Şu swişleň rutuny. Üçiň gitmeli ýerinem rutuma bagladym. Ikiň gitmeli ýerinem rutuma bagladym. Iň soňunda gelýän ýeri şu taýpy onam göge bagladym. Görşüňiz ýaly, indi follow etjek diýseň. Switch-e geler, bärik geler, 2. Meselem, her girende Nada mod bilen aslynda. Tamam. X mi Y-den biler ýaly.

Ondan soňra iki nokat bolunca bu tarafa gitdim. Ýene bir nokat goýdum. Ýene bir nokat goýdum. Bu tarafa gitdim. Üçi gördüm. Soňra aýdan oýnap ýene ikisä geldim. Dört nokat goýdum. Bärik goýdum. Bärik goýdum. Dördi gördüm. Aýdan oýnap geldim. Bäş nokat goýdum. Nokat goýan ýa x-mi we y-dan bilmek üçin Bärik geldim, bärik geldim, Bäşi gördüm, Aýlamaýyn, gidem ogulny. Bäşden göni ýokaryk geldim, Bärik nokar goýdum, Bärik nokar goýdum, üç boldy, Onda iki boldy, Ýokaryk gitdim, Aýlanyp bärik geldim, Muny dört etdim, Muny iki etdim, Ýokaryk gitdim, Bir, iki, üç, dört, bäş, alty. Ýedi, bir minut. Näçe sany nokat goýmaly? Aslynda bärsi jübüt bolmalydy. Soňam göge gitdim. Bir, iki, üç. Şeýle geldim. Bir gezek geýdim. Bir nokat goýdum. Iki nokat goýdum. Üç nokat goýdum. Dört nokat goýdum. Bäş nokat goýdum. Geldim alty goýdum. Soňrasynda gitdim, ýedi goýdum. Soňrasynda sekiz goýdum. Aslynda sekiz goýman birini ýatdan çykardym. Soňrasynda göge gitdim we aslynda bäşiň gitmeli ýeri gökdi tamamlandan soňra. We şeýlelik bilen goşan not sanym, ýagny switch sanym e, her bir x üçin x-iň näçe gaýtalanýany Ýagny her bir x üçin for every x gaýtalanýan sanda hashtag x-ine öküzjek. Onda zat diýmek bolýar. Bir sany function-ym bar diýen. Meselem, bäş ýene-de sekiz diýen. Muňa näme function diýip bilen? F function diýen. Ýagny iň ýakyn özüne uly we deň ikinji derejesine zat etýär, round etýär. Bir function bar diýen şoňa. Okey. Onda for every x eslen etme zadym f x-den jemi bolýar.

Elli üç bar garantiýa bolmaly. Ýaňky jedel dowam eder. Munuň üçin elli bal ýa-da elli üç bal aljagyny görsek hem kiçiräk implementation edip başlaly.

Graderimiz bar. Simulate edýär prosesi. Soň bize ýalňyşmy, dogrudygyny aýdyp berýär. How grader ýazypdyrda işimize ýarar ýaly. Soňra müsuraýam gelýär. Okaýan zady nirede?

Promotion diýdi. Okey. Indi bärde çözümi nädedi? Biziň her bir

Noldan öli, ýagny hiç bir zat bolmagynyň ihtimaly ýok, birinji sana. Ýöne assert in size, ýagny zat durumyny aýtýar ekýän. Eee el triggerden zat çykmany hökman, ýagny liste gaýtalanmaýan bolsa, dogry.

Sekiz we zekat. Şu taýda sekiz bermeli. Okey. Aslynda Peyverdeli. Indi şol binary-de goşulan switchleriň her birine zat etmeli. Bu trigini urdurjak bolýar. Ýagny şu taýda bir sany function ýazaly. Tanyşyna bize zat dönsün. Ilki başda nonunjy indeksiň ýerleşýän ýerini dönsün. Haýsy meselem ýaňky upaýnajyny urjak bolsak swişlerden şeýle bir zatdy. Soňrasynda dörtli boldy.

Şu taýdan gitsin aýdin tapsyn. Aýt pozişini goýmaly bolsa goýsun. Şuň üstünden geçdi diýen şu nodyň üstünden swiç etjek. Ondanam.

ikiniň Hä, PB boş gider, PB bäri onda bölünip iki gider. Okey. PB bölünip iki, aydi. Bärik gelenine etjek bärim onda who şu pozisiona şu aydi gelmeli. Yani şu aşakdaki 3, 4 sonrasında. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz ordringini şu aýdaýberer. Çykardyp göreýin. PB şeklinde. Bu

Enişte we ordering nol dört şu bir beýs çekdi görşüňiz ýaly şu orderingi berdi bu ordering nämä gerek indi biram bärde meselem şu ordering bar elimizde ýöne biziň etmek isleýän zadymyz şu meselem bäş sany element bar bolsa bärde

Göni rutura açyp bileris. Ýagny şunda orderiňiz bar. Onda ilk üç sanysyny göni rutura açsak. X, X, X şeklinde. Galanlarynam meselem tüştäk gelende nola ugratsak, bärik gelende bire ugratsak, bärik gelende ikä ugratsak, bärik gelende üçe, bärik gelende dörde ugratsak Ýene-de bäş elementli zat etdik göni dogry şeýledi. Has aňsat geldi. Münş sanawlary üçin bir sany root dan başlap S switch sanymyz bolsun. Get switch diýip adyny at bereli. Etýäniz üýtgeşik zatda.

Switch ID minus bir diýsek, ýagny bir rutumyz bolsun diýşimiz ýaly, minus bir, minus iki, minus üç diýip ID berip çykmaly hemmesine. Şu minus birden başlap, onda etjek zadymyz birden başlap p-e bölündi, kerçeldi. Leaf bolmaýan bütin nodlara x we y-laryny bellemek. Päli gün küşbä gidip bilen, sebäbi şu orderiň zekäni geç switch etdim, şu wagtky nodumyň ilkinji çagasyna düşýän, ýa-da islesek şu nodam bolup tapyp bileris, zyýany ýok, ýöne işi etmek has aňsat gelýär. Ýöne näme diýjek bolýan, şu wagtky nodum. Noldan başlap, arty gider. Nol nädem ýüz birden aşak gider. Ýüz bir, ýüz iki, ýüz ýedi. Şonuň üçin şu taýda x-iň minus laz i minus birlisyny daýry oturman, göni üç pähek çekýän. Çep tarapyma get switch etýän, bir sany switch alýan. Sag tarapyňda-da ýene bir switch elde. Ortadaky bütin nodlaryň binary taýdäki X we Y-laryny define etdik. Indi etmeli zadym şu. Şu taýdaky iň aşakdaky leaflaň X we Y-laryny detect etmek. Munuň üçin şeýle bir zat edeliň. Şnowden X-i bitarap etmeli. Bitarap edýänimem ştadyky walýutyny serederis. Onuň üçin ştadyky walýulara her birine X we Y-laryny tapmaly şularyň. Ilki bilen şu bir diýse. Walla men şuny ýaly etýän. Köge şeýle etýär. Eger idindir nol bolsa onda şu wagtky nodumyň x tapjak bolýan. X tapjak bolýan. Etek x of i divided by two node. Ýa da aslynda göni X Y bilen goşup bilerin men köpinje şu taýda. Şunda şeýdeýin. Kelle garyşdyrmaýyn. Eger-de Ansyn ýiti left child, right child ýaly bolýa. Left child L deýin. Tuzagy tuzuň aýdysyna kiçi bolsa, onda bu hökmany bolýar. Exa, pushback, root, else, ex, pushback, ýokarda who nyň etmeli adresi bar. Häzir tutduk muny. Şu taýda. Hunyň isi, Lesi, ýagny minus to the root bolýar. Ýadyňa düşýän bolsa, şu taýda ilki meselem bäş sanysyny aýtmyşyň gitmeli bolsa, ilk üç sanysyny göni ruta ugratýaň. Ruta, ruta, ruta. Dörtden başlap, indi muny nollunja ugratýaň. Onuň üçin Äsimiz sürän bolýar, ütüge gidip garaşýardy. Huw diýýär. Soňra-da Red Raýçaýl üçin Raýtyny tapmaly. Raýtam şo şekilde ediler. Raýt, Raýt. Ine ýerine goşýar. Internete şum rutini rötenletýäs. Get root diýipdik. Şu binary tree rutuna switchlän binary treesine men şu indiki gitjek baýym şony girýär we prosesine başlaýar. OK. Bärde hemme tamamladyk. We bärde maksimum worst case iki n bolany üçin Bu tarapdan şu in ýetýämi? Iki elma bolan üçin elli üç bal töweregi alar. Häzir serederis näçe bal elýämizi. Maksimum bärde hu näçe bolup biler? Mümkinçilik iki edeli. Başga ýetmezlik zat barmy? Işletip göreli.

we çykarýan zady aksiýa kitleýänden soňra SVP esnäme swişden sany ýysan swiş ulanypdyryn bärde enim gaty uly ýany iki en içeli zat etip bilýän ýigrimi dört sany hem bir ýigrimi million az bolmagy ýeterlik ýigrimi million uly bolsa onda dönenok ýöne biziň şu wagtky ýazan çözümimiziň iki en. Worst case-de ýöne ondan hasyl bolup zekäli case-lerde şu taýda scoring-i bar. Görjek diýsek ikiden az bolmaly. N plus log n-den az etsek onda usul edeli zaten. Göreli belki käbir saplastiklara special zat ederis. Görşüňiz ýaly ilk rahatly geçdi. On alty ball aldy. Bula näme diýdi? Runtime error. Hä, ikeýin diýen ýagdaýynda ýeterlik bolmaýanmy? Serediň. Dördene çenli çykyp bilýärmi? Pikirlenýän. Huu. Hää, dogry. Dördüne çenli çykyp biler. Öňdäki segment reýdjerinden görä. Zormy, sekizenji ederis. Ýöne tutulmaly aslynda. Bäşden biraz barlaly, altydan birazjyk barlaly we alty usul bolsa-da aslynda usul däl. Ýöne bärde meselem üç, dördünji, bäşinji saptastklaň speshal bazary bar. we garşysynda ne iş bardyk. Görşümiz ýaly, meselem, dokuz nokat bir zat, ýigrimi sekiz bir zat alypdyr. Ýöne üç saptask alypdyr. Meselem, dördünji saptask näme eken? N on alty eken. Ýagny, on alty ýylynda bir zat girjek bolýar. Meselem, bäşinji saptask diňe birçe trigger bar. Şonda näçe gezek gelmeli bolupdyr? Bulary special-bratizan edilse hasam gowy çözümler bolup biler. Meselem, şu keýsi gürleşeli. N on alty bolan ýagdaýynda näme edip bileris? Meselem, pikirlenýän. N

Fixed on atdy. Men bärde 32 sany switch ulanasyndaýynam. Array'im başlaýda A1-den A-na çenli gitýär. A16-a çenli gitýär. Indi men girdim origin'den we şu taýda

On bäş sany süýşüm ulanyp, birje ýatasym gelýär. On alty uzyrlygyndaky bir arraýy gezesim gelýär. Ýagny näme etjek bolýan? Birinji gelende şu daýyk gezek ýeri abyra gitsin diýsem. Abrylym ýa aşakda şu wagt bir topar zatlanma e, triggerlanma on alty sany nokat nokat on alty sany a on alty ýa a on altyda triggerlanma bir zat ene biçildi we ilkinji etjek zadym a bir nirde bolsa şoňa baglamak üçin left üçde aýtdy Indi şu taýdaky bütün triggerler hemmesinem ruta galacak. Yani bärde hem A16, A17 hem zat dedim. Ben A0 noldan başlaýar, A17 hem noldan. Şunu bilýän. Ee, okey. Bütün triggerlerim geldiği gibi şey Zadyň rutyny aýtýan bolsaň. Baýny trin. Ondan ştada A bir. Birinji A bire gitdi. Ruta gitdi. Indiki A ikä gitdi. Ruta gitdi. A üçe gitdi. Ştaýdaky on altynjy zada gidenden soňra A on alta gitdi. A on altyny görenden soňra gitmeli ýerim

Alty, ýedi, sekiz, dokuz, on, diýip, ordering degişýär şu wagt. On bir, on iki, dokuz, okey, on bir, bärkelli, on üç, on dört, on bäş, şuňky on alta gitdi. On altydan ýene rute gitdim. birazajyk barlagymyzda soň gördük ki, on alty sany zadymyzda üçin bir sany şunuň ýaly binary-tree etip bilýäris. Öň soňunda noda dönüp barmak üçin aslynda biziň on ýedi sany nodumyz ýaly bolýar. Ýagny ekstradan ýene şunuň ýaly bir binary-tree-ni naive approach etsek, ýene gurmaly bolardy şu taýda. we munuň getirýän switch sany otuz bir bolardy. Buram ýene ýaňky aýtdym iki n bolýar. Ýöne biziň isleýän zadymyz n on alty keýsinde n log n ýagny ýigrimi den az switch ulanmak. Munuň üçin bolsa şunuň ýaly bir interesting idea ögrenýäris. Bu aslynda full çözmä äkitýär bizi. Etýän zadymyz on bäş on alty sany nod üçin guramyzdan soň on ýedinji nod üçin şu taýda görşümiz ýaly gurjak bolsak, şunuň ýaly struktur etýäris. Ýagny, şurada görşümiz ýaly, minus ikiniň üçin ekstra sekiz, ýedi sany täze switch açmamyz gerekdir, hemmesi rutumyza ýetýäni üçin. Şo bir zat bäriler üçin hem geçerli. X tarapyny göni root ugradarýar aýdyp bilýäs. Şeýdip hem switchlerden save etýäs we bärsini fully hiç biri roota gitmejek şekilde dolduryp bir sany structure gurup bilýäs. We bu altmyş üç point getirer, soňrasynda bolsa ýaňky aýdyşym ýaly aslynda şu ideýa üçin tapdyk bir analiz edip. Şunuň üçin tapmak aslynda ýuwaş ýuwaş dynçdak meselem on ýedi goýarys we şeýdip şeýdip nokat nokat gider. şeýlelik bilen ulanýan switch sanyny analiz etjek bolsak, N sany not bar bolsa, şu taýda görşümiz ýaly, şu taýdaky total switch sany N bolýar we bärde bize ekstra getirýän switch sanam bir sany zat üçin gyrada galany üçin login bolýar worst case dip ýazdy ýene bir noda eklesek bu bilýär ki şo ýigrimi sany switch ýeterlik ýene bir noda eklesek diýsek onda şu taýdaky switchi görnüşine baglap şeýdip aslynda n plus loginiň ýeterlidigini görýän bärde meselem n ýigrimi otuz iki bolan ýagdaýynda onda bize gerekli limitli sanymyz otuz ýedi bolardy. Ýagny entan dat bäş sanym ýaňky ýaly şu taýdaky keýs bolýar. O şeýdip hem full çözüm hem arkaýynlyk bilen alyp bilýär. Ýagny näme gelýär bärde full çözüm üçin hem bütün triggerleriň çykýan zatlaryny, bütün triggerleriň çykýan zatlaryny şu taýda gurjak binary tree maulluk han switchlerden. Bularyň hemmesiniň baglanjak ýeri şeýle switchleň lifleriniň baglanjak ýeri triggerlam. Okey. Bu triggerlamam aslynda A-nyň biri, A-nyň ikisi nokat nokat nokat A-nyň n-ne çenli bolar. Iň soňunda-da A-nyň n plus birine de nol goýaryn. Bu triggerleriň hemmesinem şu taýdaky şuň ruty näme bolsa şoňa baglaryn. Ýaňky n on alty üçin ýaly çözüm we şeýlelik bilen